Aw tun tum chu thulawm lampang kan sawi leng a, ahh Samson a Youth Icon a two thousand twenty four top five zinga mi khan hei nupui a nei dawn a, ahh hei a inziak ah hian chhiar lawk ila February ni sawm panga kum sang ni leh sawmhnih panga Youth Icon two thousand twenty four top five Samson Lalhunduata chuan March nili.

A thleng sang ber pawh ni lo mah se, aw sin sang phone nalh takin mi a hip a, ṭhantu pawh a ngaihin a tlak hnuah pawh duhsakna thil pek dawng nasa leh tun thlenga zai tura sawmna dawng tam ber pawl a ni. Nupui a neih dawn avang hian tunlai hian amah pawh a ṭul hle a, Zalen chuan nupa hlim tak ni turin duhsakna hlan e tiin a rawn ziak a, hei a lawmpui awm khawp mai a. A anih hi top five bawr velah khanin a judge tena a tlak hnua an ui tak an tih nun leh zinga mi khanin ka hria hei a lawmpui awm khawp mai a, tuna hei nupui a nei dawn a nia, RSA te ho tai te teu te pawh an chho leh ngeiin a rinawm a, video hmuhnawm leh hlimawm tak tak te kan hmu chho zel turah a ngai ila tun tum Icon ho chu an hit tlang hlawm bawk a, a thawm pawh an nei tha khawp mai, aw chuan tunah chuan.

Zan khatah nuai khat leh sing thum chuang hmun khat zaina atangin a dawng a bika hman tur microphone an pe bawk tih a nia. Zalen, February, ni sawm panga sang ni sawmhnih panga hmangaihte nia a fans ten performna a hman tur bik cheng nuai khat bawr vel man wireless microphone chu Youth Icon two thousand twenty four Lalsanglena Taite an pe a. Valentine's Day zanah a hun hmanna a lak luh chu Mizo artist zinga Mizoram. Chhunga hmun khat atanga hlawh tam ber record nih a hriat a ni bawk. Taite fans group pakhat, Givebox Mizoram leh Singapore te chuan Taite hi Sennheiser company siam digital wireless microphone hring neon green an pe a. Zir tawp nizan Valentine's Day puala Wireless House Cafe Foghlana concert a nihna ah microphone hi an hlan a ni. Zir tawp zan khan Taite hian Warehouse Cafe ah, Valentine's Day pualin concert a nei a, organizer ten an sawi danin Taite hian a hlawh tam hle a. A zat tak hi sawi chiang duh lo mah se record lo awm sa. Zan khatah nuaikhat leh singhnih chu he zana an pek hian a khum a ni. Mizo zai thiam lar hlawh hi a tha chho tan tawh hle a, chutih rual chuan mimal zai thiam hian, Mizoram chhungah chuan hmun khatah nuai khat hi an hlawh pha lo tlangpui a, Icon Star zingah concert vei khata nuai khat leh sing hnih hlawh a lo awm tawh a, chu chu hmun khata hlawha chuan a tam ber nia hriat a ni. Hei hi Taite hian a rawn khum ta nia dawn a ni. Hei hi ah a rawn khumtu hi. a mizo a youth icon a two thousand twenty four tho a jailor sang kha ni ka ring deuh a ani kha a thawm lian tak mai ania hlawh hnem nia sawi kha a ni bawk a aw an ni pahnih hi a hit ber pahnih an ni a a midang pawn hit tho a an lawmpui awm khawp mai a ai a video hi a hlim awm a.

Eheu! Kaite, i rilru dik tak min chhang ang che. Kaite, ku meng zat i niin nge nupui neih i tum le?
Le kha tel kher a nia aw kha. Umm. Kum zat an tih hianin ka naupang deuh lai kha chuanin mipa ina nupui neih huna tukthusam ka lo tih ve thin chu. Kum sawm hi pariat a nia umm mahse ka tum hun chu kum sawm chu ka belh hun a. Aw khalai kha pawimawh khawp mai a, ah a hma lo dream ah chuan kaihni pawh kan ni tho ang a, ah kum sawm hnih panga bawr vel kha chu kan lo pan lai kha chuan in ah nupui neih hun tawh a kan ngaih kha a ni hrim hrim a, a leng rei am erawh chuai ah ka rawn in upgrade chho zel a ka rawn upa chho zel a, ah puitlin phawt kha lo ngai khawp mai a hei thil Thil tih thiam te mi ngil nghet eizawnna thlengin mi nghet nia eizawnna nghet nih loh chuanin naih ngawt khanin a buaina kha tam ve thin khawp a, ni pawh i puitling khawp mai a hei kum sawm thum pelh a ni ti deuh kher a, hei tunah hian an ni hi kum sawm hnih paruk hnih sarih bawr vel chu ni tho ka ringa Taite te Rosanga deuh hi ah hei an eizawnnaah te an line ah te an hlawhtling chho khawp mai a, ah kum sawmthum a ni tih deuh kher chhan pawh hei amah hi tunah hian hei a la lar vang lai a ni a, ah eizawnna kawngah te ah mi an sawmna hmunah te khatiang ah khanin ah nupui a neih chuan a buaithla nasa kha a awm maithei a hei amah hi a rilru puitling khawp mai a, aw a chhang thiam khawp mai aw ah zawhna pawh hlim awm a ah normal takin pangai takin. a thian ang te anih kawma hei a kan ngaithla zel anga hmun nuam dun khawp mai.

Aw, a lawm ang khawp mai kha tih khan doctor te pawh ama personal doctor ang deuhin a tul tul hun a, biak theih turin leh rawn theih turin a lo inhawng a ni hei. Thil pek man to tak niin ka hrilh ka ngai a, ka hria a, a lawm awm, a lawmpui awm ka tih anga min phal tak te an tan a lo luang chhuak zel te kha a tha khawp mai chuanin a Chinah zawhna hmasa Solomon anga finna leh ramhriatna tih te kha. a hei mi lar nia a i thil tak tak tih ho hi chu a tlangpuiin aaa L Zeta teutepawn ni ang a a Pathian ṭihna hi an nei tel zel a hei RAS te pawh a ni tho ang a hei hi a pawimawh khawp mai a mahni aaa remhriatna bakah aaa Pathian an ṭihna khami khan an mahni nun hi thui taka lo control in a lo kaihruai ṭhin niin ka hria a aw Pathian ṭih hi fin a bul a ni an tih ang khanin aaa Pathian an ṭih tlat kha chuan hlawhtlinna

Ka u hi sipai a awm a, kan u nuam, kan u naua upa ber tawh tu ania mipa chu chuan nupui a nei dawn a, March nili ah hian chutah chuan ka haw ve ngei ngei ngaiin ka ring a, aw ka haw Pathian zara kan dam anih chuan in chumi hma ah chuan ka haw chho hrih lovin ka ring.

Min hmangaih dana zirin aw kum sawh sawh ri mi pawh ka duh thei tho a. Aw a chhang thiam khawp mai ah kum han bithliah khan a har ve thin maithei a aw midang tan pawh khanin. Ahh hmangaihna hi a lo inrawlh tawh chuan a kum hi ahh kan en hmasa ber lo anmah anih kha kan va duh kan hmangaih chuanin a kum te kha chu rawn sawi mahsela khatah hianin a insiam rem zung zung thei a hria thenkhat phei chuan ahh all is gold an tia a a upa pa kha a fing fing maw a tlem a tleirawl deuh tan phei chuanin ka tih anga kai hruai theitu kha an duh thin a Myra chu mipa ka inang vek lo a a thenkhat chuanin ahh puitling leh mahni in ring tawk vah thin mite. Inti deuh kher ang, aw, aa zawng zawng in kan ni chuang lo nia, a then chuan aa mahni aia naupang kher maw khatianga aa control theih tur kan thuawi tak tur kha kha kha an duh kher thin bawk a, aw, chu chu aa amah pawhin a chhang thiam khawpin ka hria a, aw kai aa Taite tan chuanin aa naupang lam leh a upa lang kha aw chance a awm vek a ni, aw, chhang thiam thin khawp mai.

Aw chuan youth icon two thousand twenty four ho te hi an ret hi a hniam lo tlang hle mai a hmun khatah an zai hianin ah cheng sanga te cheng sang sarih te ah an hlawh tlangpui a ah hmun nga hmun ruk ah te an zai phei chuan zan khatah ah nuaih dawn te an hlawh thin a ni. Amaherawh chu a hmun khata zan khata hmun khata zai hian a nuaih hi chu hlawh an awm meuh lo a, amaherawh chu hei Taite chuan a nuaih khat leh singthum bawr vel a rawn dawng a, hei record a nei a, a za tak hi an sawi rih lem lo a, a lawmpui awm khawp mai a. A ka lawmna tizual deuhtu chu tun tum youth icon New Generation rawn awm ah hianin hei A tun hma mi mi lar kan tih thlang ho tam tak te kha a hlawh mumal awm lo maw lar lak lo ve tawh si a city bus chuan hreh tawk kan tih ang chi te kha an awm nuk mai a ni amaherawh chu hei a tunah chuan ka rawn in upgrade thar a a mi tin te a an ni hi a an lawmpui awm ka ti a hei lirthei te bike te a tai tep phei chuan hei car te a rawn dawng a kan hmu kan hre vek ang a a kha ngai te khan a mi tana zahpui awm lo. Kha a rawn ni chho a, kan milar te kan chawi sang thiam a, nakinah kumin kum sang hnih sawmhnih panga pawh hianin idol nge ka hrelo thil dang a rawn awm leh dawngin ka hria, chungah te pawh chuan khang te kha an mahni kha thil dawn zel te pawh kha an fans te tan pawh khan a remchang a, a theih zel tur a ngai ila an ni pawh tikhan keimahni tan zel khan niang kinah milar inthup tam tak milar tur inthup tam tak maw. A tala nei tha tak tak te a rawn ding chhuak zel ang a, chungte tan chuan kawng nasa takin a inhawng niin ka hria. Lawmpui awm khawp mai, ropui khawp mai. Umm, duh tawk phawt ang.